Исәнмесез, серләшик. Дәвам итәбез. Э, мин Айслу Лерон, психолог Вәсилә Шәмсевәлиева. Безнең хат бар. Э, ул бик кыска, ләкин э, бик зур проблема чагыла әлеге хатта. Исәнмесез. Абьюз нидә чагыла ул? Мине ирем мәсәлән чыгарымнан чыгарганчы тырыша да, аннары видеога төшерә башлый. Бу абьюзмы? Ә шундый кыска сорау бер караганда, ләкин бу сорауга җавап биргәнче безгә мөгаен башта гомумән абьюз нәрсә ул дигән сорауга җавап бирергә тырышырга кирәк тә, чөнки кайберәүләр бәлки бу сүзне әле белмидер, бу термин.
Беләсеңме, бу хакта мәгълүмат бик күп хәзерге заманда да, материаллар бик күп. Һәм абьюз нәрсә ул? Башка кешене җәберләү, мыскыллау, башка кешене бөтенләй түбәнгә төшереп бетерү. Бу мыскыллау төрлечә булырга мөмкин. Бу психологик яктан кимсетү дип әйтер идегеме? Каты кимсетү инде теге ул. усал усал усал әле ул ярый усал булсаң ул менә нәкъ менә мыскыл итү кешене мыскыл итү психологик яктан мыскыл итү булырга мөмкин физик яктан мыскыл итү шушы кешене мәсхәрәләү дип әйтер идем менә менә бу сүз туры килә нәкъ менә мәсхәрә итү кешене ул шулай ук эмоциональ яктан мәсхәрә итү булырга мөмкин сексуаль яктан мәсхәрә итү аның төрләре бар инде һәм боларның нигезендә нәрсә ята бер кеше икенче кешене бик каты мәсхәрә итә һәм рәнҗетә. Бернинди кагыйдәләрне бер сәбәпсез, ул аны сәбәбен әлбәттә үзе табырга мөмкин, теге кешеме, ләкин төп үзенчәлеге ул бернинди этик нормаларга сыймый, Ул бернинди кагыйдәләргә туры килми. Кешеләрнең бит инде үзара аралашуда нинди дә булса э, чикләре бар, кагыйдәләре бар, әхлакый кагыйдәләр дип әйтерлек. Бернинди әхлакый кагыйдәләргә сыймый торган дәрәҗәдә э, мыскыл итү, мәсхәрәләү, җәберләү. Менә шушы. Менә бу очрак хатта бу инде абьюз була. Беләсеңме, монда бик әз мәгълүмат бирелгән. Мин бу хакта монда нәрсә була дип әйтә алмыйм берничек тә. Чөнки без бит аның нинди, э, ни өчен шулай эшләгәнен белмибез. Ул анда әйткән видеога төшерә башлыйм мине дигәнеме. Э, без шушы видеога төшерү моментына кадәр нәрсә булганын белмибез. Бәлки анда ситуация шуның кадәр кискен булган ки, э, бу кеше аны үзен саклау максатыннан видеога төшерәдер. Алай да булырга мөмкин. Яисә инде киресенчә, бөтенләй рәнҗетү өчен, бөтенләй мәсхәрә итү өчен бу видеоны киләчәктә аңа каршы куллану өчен төшерәдер белмим монда төрлечә булырга мөмкин шуңа күрә мин бу хатка турыдан туры гына бер төрле яссылыкта гына җавап бирә алмас идем э, чөнки без нечкәлекләрен белеп бетермибез ә инде э, гаиләдә тормышта чыннан да шундый хәлләр булгалый һәм әгәр дә сез менә шундый хәлгә юлыккансыз икән сезнең янәшәдәге кешегез ул ир белән хатын гына булырга мөмкин түгел анда бала һәм ата-ана мөнәсәбәтләре булырга мөмкин, яисә якын туганнар ягыннан булырга мөмкин шундый э, мөнәсәбәт. Шундый мөнәсәбәткә юлыккансыз икән, беренче чиратта моны танырга кирәк. Чынлыкта да мин шундый кеше белән аралашам, чынлыкта да менә шушы э, шушындый хәлгә килеп җиттек әле без дип беренче чиратта моны танырга кирәк. Үз-үзеңә әйтергә кирәк, курыкмыйча, бу чыннан да шулай. Э, яисә ул бит әле беләсеңме ничек еш кына була мондый кешеләр сине гаепле итеп калдырырга тырышалар яраталар ул шулай булып абьюзерлар инде дип әйтәме алар әйтәләр менә син үзең гаепле шундый булганга шуңа күрә мин сине шулай мәсхәрәлим алар бик яхшы манипуляторлар алар бик яхшы психологик яктан менә баса беләләр кешене име Һәм кеше чыннан да үзен гаепле сизәргә мөмкин. Тукта, мин үзем гаепле, шуңа күрә менә миңа шушылай эләкте дә инде бу дип. Ләкин монда э, менә шушы шикне ачыкларга кирәк. Э, чыннан да э, мин шушы хәлдә гаеплеме? Яисә бу кеше махсус рәвештә мине шушы хәлгә төшерде, миңа шушы яланы якты, менә шушы шикне ачыкларга кирәк, танырга кирәк. Ә инде нинди дә булса шикләрегез бар икән, туктале, минем янәшәмдәге кеше белән яшәү рәвеше абьюзны хәтерләтә, чыннан да шул ахры бу дисәгез, ә, монда инде шушы ноктага килеп җиткәнсез икән, карарга кирәк, ә, фикер йөртергә кирәк һәм бәлки инде ә, белгечкә дә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Монда ә, абьюзерны Ничек тә булса дәвалап буламы? Әллә инде ничек бар шулай качырга тизрәк? Кешедән Беләсеңме, без бер кешене дә дәваламыйбыз беркайчан да. Э, Кеше һәрвакыт үзенә үзе генә ярдәм итә ала. Без бит табиблар түгел. Э, Табиб тешне дәвалап җибәрергә мөмкин, име башка җирне дәвалап җибәрергә мөмкин. Ә инде башка кешене без үзгәртә алмыйбыз. Һәм аңа дәвалау кирәкме, юкмы, без ул хакта хәтта уйлана да алмыйбыз. чөнки һәрбер кеше үзе өчен үзе кабул итә. Димәк, бу очракта, әгәр дә син танығансың икән, минем янәшәдә абьюзер. Нишләргә? Менә мөнәсәбәтләрне туктатырга. Э, аның дәрәҗәсе бар дип әйтер идем мин. Э, җиңелчә генә абьюз да була, ниндидер урта дәрәҗәдәге дә була һәм көчле абьюз да була. Әлбәттә, инде иң ахыр чиккә җиткәнсез икән, анда физик көч кулланылырга мөмкин, анда эмоциональ яктан бик каты җәберләү булырга мөмкин. Э, шундый дәрәҗәгә җиткәнсез икән бу кеше янында калу мөмкин түгел еш кына э, бу мөнәсәбәтләрдән дөрестән дә китәргә кирәк бу бердән бер чыгу чарасы булырга мөмкин ахыры гомумән үлем белән бетәргә мөмкин ахыр чиктә э, булырга мөмкинме андый ситуация мин аны әйтә алмыйм ничек булырга мөмкин икәнлеген гадәти ситуациядә үлем белән тәмамланырга мөмкин мин аны әйтмәс идем нәкъ менә абьюзерлар шулай эшли дип Ә, ләкин бу мөнәсәбәтләрдә куркыныч яный икән, физик яктан куркыныч яный икән, ә, эмоциональ яктан шактый куркыныч яный икән, иминлеккә зыян килерлек мөнәсәбәтләрдә әлбәттә инде кеше калмый кайчанда. Кеше бу мөнәсәбәтләрдән китү юлын карый һәм инде Бу мөнәсәбәтләрдән чыгарга кирәк башта, аннары шушы ситуациягә читтән карарга кирәк. Ни өчен шулай килеп чыкты әле ул? Э, чөнки беләсеңме, еш кына менә шул мөрәҗәгать итәләр, менә минем янәшәмдәге кеше абьюзер, ул менә шундый мөнәсәбәте миңа аның начар. Ләкин монда икенче яктан да карарга кирәк бу мәсьәләне. Бәлки мин үзем дә билгеле бер дәрәҗәдә абьюз мөнәсәбәтләр нәгә нигез саламдыр абьюз мөнәсәбәтләр булсын өчен ниндидер шартлар тудырамдыр монда бер яклап кына карарга ярамый бер кешене генә гаепләп калдырырга ярамый беркайчан да теләсә кайсы мөнәсәбәтләрдә ике як бар һәм монда э, шуңа күрә ачык аек акыл белән эш итәргә кирәк һәм карарга кирәк минем үземнең өлешем нинди шушындый мөнәсәбәтләр килеп чыксын өчен э, мин үзем никадәр тырыштым ну, куштанаклар эчендә әйе ул яктан да уйланырга кайвакыт бит инде корбан шундый дәрәҗәгә җитә ул аны норма итеп кабул итә башлый шулай булырга тиеш әйе хаман ул аклана нәрсә өчендер хаман аклана гаепсез булса да ниндидер э, мыскыллауларга нормаль итеп кабул итә башлый ну яра әйтте яра дигән шикелле э, ә нормаль кеше мәсәлән андый сүзгә син нәрсә әйтәсең дип гомумән теге белдерер иде үзенең фикерен. Ә ул анда белдерер дәрәҗәдә түгел, ул инде аның нормалар какшаган. Әйе, алай да булырга мөмкин. Э, шуңа күрә э, мин һәрвакыт әйтәм, әгәр дә сез һаман да шушы мөнәсәбәтләрдә булуыгызны дәвам итәсез икән, э, димәк, сез яисә чиккә җитмәгән әле, яисә сез чыннан да моны норма итеп кабул итәсез. Ләкин әхлакый нормалар алар билгеле. Беркайчан да әхлакый кагыйдәләр нинди генә халыкта булмасын, нинди генә диндә булмасын, нинди генә заманада нинди генә заманда булмасын, алар һәрвакыт бар, алар билгеле әхлакый нормалар, әхлакый кагыйдәләр. Кешенең чикләрен үтеп керү ни дәрәҗәдә мөмкин, ни дәрәҗәдә мөмкин түгел, алар билгеле. Без аны һәрберебез дә беләбез, бик яхшы беләбез. Кешене мыскыл итәргә ярамый, җәберләргә ярамый, сугарга ярамый, кагарга ярамыймы? Алар бит бар. Алар билгеле әйберләр, бу хакта сөйләп торырга кирәк түгел. Инде менә шушы кагыйдәләр бозылган икән, шушы әхлакый нормалар бозылган икән, ни өчен мин хаман әле бу мөнәсәбәтләрдә дип үз-үзеңә сорау бирергә кирәк. Чөнки мондый мөнәсәбәтләрдә булуның кайвакыт икенчел файдасы бар. Мондый мөнәсәбәтләрдә булган кеше аны үзе әлбәттә аңламаска мөмкин. Һәм танымый да ул аны.
Танымый да ул аны.
Аның икенчел файдасы бар һәм шуңа күрә ул шушыны дәвам итә дә. Шуңа күрә әйтәм бит, беренче чиратта танырга кирәк. Чыннан да шушындый хәлгә калдым әле мин. Икенчел файдасы юкмы? Ни өчен мин хаман монда? Әкрен-әкрен генә менә шушы э, йомгакны сүтә башларга кирәк. Чөнки мондый мөнәсәбәтләрдә анда гадәттә хисләр, э, ниндидер көндәлек мәшәкатьләр, кемнең нәрсә эшләргә тиешлеге, алар бөтенесе бергә менә шулай бер зур йомгакка чолганып беткән була. Аны әкрен генә җайлап кына сүтәргә кирәк. күп очракта әлбәттә белгечкә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәр идем әгәр дә чыннан да абьюзның иң теге кискен рәвеше булса әлбәттә мөрәҗәгать итәргә кирәк белгечкә һәм ничектер шушы хәлләрне җайларга шушы хәлләр тормыш рәхәте юк икән бернинди һәр көннең туасы көннән ләззәт алмыйсың икән син куркып көтәсең икән теләсә кайсы адымың өчен исәп хисап тотасың икән әйтик димәк монда шул турыда сүз бара бит чөнки кайберәүләр әле хәзерге сүз абьюзер дигән төшенчәне чыннан да аңламый абьюз абьюз нәрсәсе ул гомумән менә минем әним дә шулай яшәгән әби дә шулай яшәгән күбесе шулай яшәгән бу норма дип иә шулай да булырга мөмкин шуңа күрә әйтәм бит укыгыз мәгълүмат бик күп ул темага интернетта да бик күп ниндидер чыганакларда да бар әлбәттә анда да төрлечә язалар име Ә белер өчен аның билгеләре бар. Билгеләр без аның берничәсен әйтеп киттек. Инде менә хәзер аның төрләре бар. Шуңа күрә. Һәм ул ир-ат э, тарафыннан гына түгел, хатын-кыз тарафыннан да булырга мөмкин. Чөнки кайберләр аңларга мөмкин хәзер ир-атлар, алар абьюзер. Юк, юк, э, хатын-кыз да булырга мөмкин, ир-ат та булырга мөмкин. Ул ниндидер әйттем бит инде. әти әни һәм бала арасында мөнәсәбәтләр әби бабай әгәр дә ул гаилә бергә яшиләр мәсәлән э, әби тарафынан да булырга мөмкин ул бөтенләй җенескә бәйләнмәгән җенескә дә бәйләнмәгән яшькә дә бәйләнмәгән социаль статуска да бәйләнмәгән ул теләсә кайсы мөнәсәбәтләрдә булырга мөмкин ул гаилә мөнәсәбәтләре дусларча мөнәсәбәтләр булырга мөмкин партнерлык мөнәсәбәтләре һәр көндә дә һәр вакытта да ул очрарга мөмкин һәр җирдә дә Иң мөһиме аны танып алу, һәм инде танып алганнан соң шушы мөнәсәбәтләрне нәрсә дә булса эшләтү һәм үзең өчен җавап бирү. Мин монда калырга телимме, юкмы? Монда калу миңа нәрсә бирә, монда калмау миңа нәрсә бирә? Димәк инде, әгәр дә сезне чыгарыгыздан чыгаралар. Әйе. Видеога төшерәләр. Бу абьюзмы дигән сорауга, ну, әгәр дә сезне чыннан да кимсетеп, аннары шушы кыяфәтегездә фото яисә видеога төшерә, бу абьюз. Ә инде моның белән нишләргә, сезгә хәл итәргә кирәк. бу кеше белән дәвам итәргәме видеога төшергә кабат көн саен яисә инде бу мөнәсәбәтләрне туктатырга бит мин әйткәнемчә тагын бер кабатлап үтәм без нечкәлекләрен белмибез контекстны белмибез контекст төрле булырга мөмкин шуңа күрә э, барысын да исәпкә алырга кирәк барысын да исәпкә алып э, бөтен нечкәлекләрне исәпкә алып инде нинди дә булса э, карар кабул итәргә мөмкин әлегә без шушылай итеп фикер абьюз корбаннарына инде шушы халәтләрен танып, алардан чыгу юлларын эзләүләрен теләп калабыз. Әйе, һәм инде мөрәҗәгать итегез белгечләргә, аның бер нәрсәсе дә юк. Әгәр дә үзегез генә булдырамыйсыз икән, әлбәттә, киңәшкә дә килергә мөмкин, психологка да мөрәҗәгать итергә мөмкин һәм бу кирәк дип әйтергә.